Miarahaba an'i Great Two sy ny Great Three izao. Misy izy manoa ihany no miresaka aminareo amin'ity anio ity ary momba ny fahadiovana ny lesona antsika androany amin'ny Malagasy. Eny ary, ndao ary tsika hanomboka e! Voalohany indrindra aloha ny ahy, ndao tsika hijery video kely mikasika an'io fahadiovana io. Lasa ary ity. Ity ny tanànan'ankizo, faly lalandava ny mponina eto na dia mahantra sy sahirana aza. Tato ato anefa dia fahoriana lava no niainana eto noho ny fahafatesan'ny ankizy maro. Ny antony moa dia tsy misy mahalala, ny sasany milaza fa mosavy, ny hafa mihevitra fa ozona. Ny marina anefa dia manam-pahavalo ity tanàna ity. Izy no doara. Vao avy naka rano teny an-drenirano izy. Ao anaty siny ao ny fahavalo. Bitika ny fahavalo ary tsy mety zahana amin'ny mason'olombelona akory. Izany anefa tsy midika hoe tsy ao izy. Ndao nge ho jerentsika e! Ndreto ny fahavalo, mikrôba! Ry zalahy reto mitondra aretim-pivalanana ho an'ny olona. Ny ankizy kely dia tena mety ho tratran'ny fahaverezan-drano mahery vaika ka mora maty vokatr'izany. Tsy foana anefa ny fanantenana. Azo atao mihitsy ny mahatonga ny rano ho azo antoka amin'ny alalan'ny famonoana mikrôba. E! Ho ataonao inona iny rano iny? Omeko an-janako tiako. Mangetaheta mafy. Kanjo tsy vanona aloha dia ampangotrahana avy eo mba ho faty ny mikrôba ao. Mikrôba? Ao anaty rano ao re a! Tsy mahita n'inona inona ao aho. Tena kely dia kely izy ireo ka tsy hitan'ny masonao nefa dia ao izy ireo ary mitondra aretim-pivalanana. Shh! Mitapitapy! Mikrôba inona? Tsisy ato. Salama ô! Salama e! Inona izato manahirana anao ato e? Mamono mikraoba tato anatin'ity siny ity aho e! Efa azo vadoka tsara izy izao ange e! Marina ve? Ahoana no anaovanao azy? Ity fanadiovan-drano ity no nampiasaiko. Oay! Zava-dehibe loatra izany! Taiza no nahaizanao ny fampiasana an'iny? Tale tobim-pahasalamana. Za ange tompondaka ara-pahasalamana e! Sao dia misy azoko anampiana anao? Hay kosa! Dia ahoana tsara izany no nanaovanao azy ity? Ity izao an, efa vita afangaro tsara tamin'ny fanadivan-drano. Miandry kely fotoana fohy aho dia araraka ao anatin'ny tissu-ny misy paompy ity. Dia saromako tsara. Oh! Tena tompondakan'ny fanentanana ara-pahasalamana marina ianao izany. Ie, izy mihitsy aho ka! Maharary kibo indray ity zaza ity, tsy mampino mihitsy. Ah, ny zanako. Ndeha hoentiko kely ary vetivety ary aloha velo, tsy tiako ety ihany izy no mangery. Eny ary e. Ah, ah. Eh! Tolotono ao fotsiny ity rano, io nge rano fisotron'ny olon-drehetra ety e! Sh! Rano koa ve ilaozan-doto e! Sa aiza aminao no tokony hangerenjanako? Izay mihitsy no izy, rehefa misy ny fahaporetana dia aleo mimonjy gabone hatrany Ary mila sasana toy izao ny tanana rehefa vita ny atao. Andao e! Andao! Andao ah! Azafady ry se, azafady poritra ah! Ao, ao aloha fa tena tsy. Io kosa fa manefina ka ty ihany izy, tsara kosa ah! Ratsy iny! Fa, fa, fa atao inona indray koa ty e? Sasay ny tananao ramose ah! Dia ny zanakao koa, Feno mikrôba ny tananareo mianaka. Eh avy ndray ianao sy mikrôbanao. Aiza zao ze inona eo? Zany an! Diso ianao. Aza misasa! Aza misasa! Ataoko mahita! Aza manasa! Tonga ny ampidiro! Tsy basy! Oay oay oay! Eh eh avy! Tandremo tandremo! Tsy mahazo manasa! Ny fanasana ny tananao dia zava-dehibe tokoa rehefa avy mikarakara ny zanaka tsy salama ianao. Inona ihany ary e! Efa mitapy daholo nareo. Diso mihitsy ity doary ity. Aiza no tsy hiparitaka ny aretina? Dia indro doara fa hisakafo miaraka amin'ny ankohonany. Samy fanamby afa tsy misy na dia iray amin'ireo aza zao mba nanasa-tanana.

Ok mihitsy papa efa pozin'le azo olona amindrana mikroba mihitsy sika Karazana mety amintsika mihitsy aty a Zay tsy manasa tanana de havantsika mihitsy e Tsa, sirametsy, zay, zay Ianao sy le namanao adala iny lasa mandeha Ary aza mandrebireby anay mianakavy tsony Mba ahoaka kosa aloha ry Doara a! Azafady Leka a! Fa inona kay izany mikrôba? Zava-manan'aina kely tsy hita maso a! Nefa miteraka aretina ho anao, indrindra ny aretim-pivalanana. Fivalanana? Ka tsy izany ve no nahazo an-janako vavy iny e? Izy izany nanome mikrôba an'iny? Humm! Izay àry! Izy no nanao azy. Humm! Maninona? Fa ahoana? Tantarao aminy ry Leka a! Mazan-doha loatra mantsy! Hay! Eny ary! Aleo averiko indray mandeha mihitsy aloha. Ireo mikrôby ireo dia avy tamin'ilay fivalanan'ny piso kely narary iny. Mahafinaritra ilay horonantsary e! Halalan-javatra maro, Betsaka. Andao ara fehezintsika ny hitantsika tamin'ilay video teo e! Voalohany indrindra, inona no atao hoe madio? Madio izany dia tsy misy loto, madio tsy misy mikrôba, ary ny madio dia mahasalama, ohatran'ilay hitantsika tamin'ilay horonantsary teo. Jerentsika ihany koa inona no atao mba Ho hadio isika. Voalohany indrindra dia hitantsika teo fa mila diovina ny rano ampiasaintsika, na ny rano fisotroana io na ny rano isasaina io dia alao hadio foana. Ohatra hoe hampangotrahana ny rano na hampiasana ilay fanadiovan-drano iny, ohatran'ilay naseho any tamin'ilay horoantsary teo. Faharoa dia tsy hamanao maloto any amin'ny toerana fandehanan'ny vahoaka, indrindra indrindra ilay any an-dalabe Aza atao mihitsy izany fa aleo mamonjy toerana fanaovana an'izany e! sa ahoana hozy nareo? Fahatelo dia aleo manasa tanana foana rehefa avy manao maloto, ohatran'ilay fanaontsika aty am-pianarana, tohizina izany rehefa any an-trano, tohizina izany rehefa any amin'ny olona, tohizina foana izany na aiza ianao na aiza. Fahaefatra, mila manasa tanana foana isika alohan'ny hisakafo. Tadidinareo ny exercice ataontsika rehefa aty ampianarana vao maneno ny lakolosy dia mihazakazaka nareo manasa tanana, vao maneno ny lakolosy mihazakazaka foana nareo manasa tanana ary tohizana foana izany any an-trano na aiza ary misy anareo an, dia aleo tsika manasa tanana foana alohan'ny hisakafo. Ny tena tanjontsika izany an dia tsy ho aparitaka ny microbe. Tadidinareo izay an? Humm. Ah ny vokatsoa azontsika avy amin'ny fahadiovana. Rehefa madio izany isika dia tsy misy ny aretina, tsy misy ny mikrôba. Ohatra hoe ity valin'aretina malaza amintsika anio ity, le covid 19 na hoe corona virus. Raha tadidinareo alohan'ny tsy hianarantsika dia nanao drôama tsika tato am-pianarana momba an'io mikrôba io. hoe ahoana ny fomba hanalana an'io mikraoba io, alaina ny savony, sasaina ny tanana dia miala daholo ny mikraoba, tsy maintsy mampiasa savony rehefa manasa tanana, tadidinareo izay a! tohizinareo izay any an-trano a! humm. Faharoa, tsy misy ny moka, vitsy ny moka tonga eo aminao rehefa tena madio ianao, tsy aleo ve tsy, tsy tsara ve no tsy lany moka? Humm! Manaraka izay, salama tsara koa tsika rehefa madio, tsy misy le microbe, tsy tonga ny aretina, tena salama tsika. Ary farany an, dia tsy misy fofona, manimanitra. Lazain'ny olona fa dia nanao ranomanitra ianao, nefa ny nanadio tanana sy nanadio vatana fotsiny no nataonao, dia tena manitra ianao.

Tadio ary ny herina e! Mamène tsara ny tanana hono rehefa avy manasa tanana. Zay an! Misaotra anareo ara ny nihaino anay, nihaino anahako. Misaotra anareo no nijery an'ity nanao an'ity lesona ity. Ary misaotra anareo fa mino aho fa voampita tsara ny hafatra sy ny lesona e! Zay ara ny an! Amin'ny manaraka indray. Veloma daholo eo!